Чынлый да, яңадан чакыра, сөйгән яр шикелле кыңгырау.
Җиде кат күкләргә күтәрдең, аямый вулканга этәрдең. Көлдергән, елаткан, уйлаткан, көл иткән. Гөл иткән син сәхнә. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар! Хәерле бәйрәм көне белән сезне! Сәхнәгә Минзәлә муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Камил Римович Нәҗмиевны,

Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле минзәлләр! Без инде бик шат сезне бүген менә шушы залларны тутырып килүебезгә, инде авырлыкларга да карамыйча, сәламәт булып, бүгенге менә театрыбызның ачылу тантанасына. Без сезне инде быелгысы елны бик нык сагынып көттек. Шуңа да театр инде мин һәрчак сәхнәгә чыккан саен әйтәм, без бик бәхетле шәһәр, район, безнең үзебезнең театрыбыз бар бит, үзебезнең артистларыбыз, үзебезнең тарих артистларыбыз, шушы театрыбыз булу безнең өчен ул мәдәниятебезне саклауга, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклауга үзенең бик зур өлешен керткән Кертә һәм кертәчәк. Шуңа театрның сезон ачылуы белән тәбрик үтә итәсем килә сезне. Һәм дә инде беренче сүзем итеп әйтеп китәсем килә, соңгы көннәрне булган үзгәрешләр белән, яңалыклар белән таныштырып, безнең кичә театрыбызда мәдәният министры булды Ирада Хафизяновна. Һәм дә инде безнең коллективка яңа директор тәкъдим иттеләр. Ул безнең Минзәлә егете, Илнур Зуфарович Гайниев. Илнур Зуфарович инде Минзәлә Таласты Байлар авылында туып үскән. Белеме, югары белемле, ике югары белеме бар. Беренче Белеме белән мәдәният университетын бетергән, икенчесе энергетик университет. Соңгы биш ел эчендә инде республикабызда Лаеш һәм Зеленодольск районнарында культура җитәкчесе булып эшләп, менә кичәгесе көнне министр үзе килде, мәдәният министры, коллективка тәкъдим итеп, Илнур Зөфәрович, бүгенгесе көндә Татар Минзәлә татар дәүләт драма театрының директоры булып эшли башлады.

Менә шушы гомер эчендә, тарих эчендә Минзәлә дәүләт драма дәүләт драма театрының аның абруе зур, республикада, районда һәм дә инде чит төбәкләрдә. Шул абруен төшермичә, коллектив белән бер-берсен аңлап, матур иттереп, яңа федераль проектларда, яңа проектларда катнашып, Тагын да алга күтәреп һәм безне яңа премьералар белән сөендереп эшләргә, зур уңышлар, саулык, сәламәтлек, инде йөргән юлларыгызда исән-сау йөреп, гел иҗатташ дусларыгыз белән генә. Эшләп яшәргә язсын, шуңа зур уңышлар сезгә, яме! Роберт Шәйхуллович, чынлыкта да, безнең театрга керткән өлеше бик зур. Үзенең бүгенге көндә 29 ел эшләү дәверендә, хезмәт юлында шушы театрны авыр чакларда алып, Бүгенгесе көндә менә без күргән аның нинди югарылыкларга җиткергәне бөтенебез өчен дә билгеле. Без аның белән инде бөтенебез шушы иҗат юлыннан бергә үттек. Шушы бүгенгесе көндә коллектив, аның эшен җимешләре, аның тырышлыгы, аның инде чынбарлыкта теге борчылулары, Бүгенгесе көндә менә шушы Минзәлә дәүләт драма театрының булган абруенда керткән өлеше Рауил Шәйхулловичның бик зур.

Менә нинди матур җылы сүзләр әйтсәк тә, тамашачы бик зур рәхмәт. Безнең тамашачы ул аңлый, аңлый белә. Менә әйткән сүзен яхшы иттереп басып, сүзен рәхмәт әйтү белән дә җитәкче кешегә зур хөрмәт юктырды. Рәүшә Гуз кичә дә менә Ирада Хафизяновна да бик матур, бик җылы сүзләр әйтте. Бик җылы сүзләр әйтте сезгә коллектив. Менә ул сезнең абруегыз, сезнең иҗатыгыз, сезнең тырышлыгыгыз тагын бер кат әйтәм. Шуңа да бүген беренче инде бүләгемне әйтәсем килә, Айдар Хаслович исеменнән Мактау грамотасы белән сезне күп еллар буена шушы эшләгәнегез, Мәдәният, Зәләнең мәдәнияте, Татарстанның мәдәниятын үстерүдә керткән өлешегез өчен бик зур рәхмәт. Менә шундый Почетный грамота Айдар Хасаев исеменә. Һәм дә инде быел инде барыбыз өчен дә бик якын булган Татарстан узган 100 еллыгы. Тарихны карап китсәк, менә ничек безнең республика башланып китеп, бүгенге көндә нинди дәрәҗәләргә җиткәнен һәм Россия төбәкләре белән чагыштырганда Татарстанның нинди югарылыкта икәнен инде алдан әйтеп китәсем Сүземне озайтасым килми, бүген күрәбез, Татарстаныбыз нинди матур, нинди җылы, нинди зур проектлар тормышка ашырыла, халыкның яшәүше нинди зур югарылыкта бүтән төбәкләргә караганда. Һәм дә инде менә без Рәсәйдә дә йөрибез, һәр җирдә булган җирдә без Татарстаннан, без Казаннан дисәк, Безгә бөтен җирдә дә шундый яхшы көнләшү белән карыйлар, сез бит, диләр. Монда инде безнең эшләгән барыбызның, барлык халыкның керткән өлеше, безнең керткән җитәкчеләребезнең өлеше һәм дә инде бүгенгесе көндә менә бу безнең беренче Президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев, бүгенгесе көндәге Президентыбыз,

Шуңа да Татарстан рулызның менә 100 еллыкта чыгарган безнең менә шундый билгеләмәсе бар. Шушы зур билгеләмә белән Роберт Шәйхулловичны бүләкләп китәсебез килә.

Роберт Шәйхурович җитәкләгән театр коллективы мәдәният белә бергә кулга кул тотышып эшләделәр. Һәрвакыт. Һәм инде аларның коллективыннан башка районыбызда үткән тугызынчы май, Сабан туй бәйрәмнәрен күз алдына да китереп булмый. Милли җанлы Татар милләте өчен, телебез өчен көрәшкән бердәнбер җитәкчебез Роберт Шәйфелович. Әлбәттә, без сезгә хоры тик сәламәтлек кенә телибез һәм инде безгә, мәдәният хезмәткәрләренә, Киңәшләрегезне бирерсез диеп өметтә калабыз һәм бергә-бергә эшләрбез, дибез. Рәхмәт бик зур! Бу алкышлар мондагы халыкка Бүгенге яшь җитәкчебезгә, әлбәттә, без бары тик уңышлар гына теләп калабыз һәм инде районыбызның дәрәҗәсен Роберт Шәйхуллович кебек Әле Татарстанда гына түгел, ә Рәсәйнең төбәкләрендә дә җиткерер дигән өметтә калабыз. Мин инде озак еллардан соң ялга җитәм, сәламәтлегем аркасында. Һәм, чын күңелдән сөйләп әйтәм, миңа алмашка укымышлы, шушы җирлек Кызылсуның эчеп үскән, белемле яшь кадрын биргәннәр. Күрше авылда мәдәният министры, мин инде үз хезмәтемне бәяләп, Лаеклы ялны озаттылар, бик зур рәхмәт аларга, бөтен коллектив, мәдәният министры, милли министр. Һәм инде мин кичә беренче тапкыр үземнән кечкенәсе алмашымны күрдем. Һәм эчтән генә нык сөендем, чөнки киләчәге Театр өметле булачак. Без ничә ел буе күтәргән, алкышкан штатлар. Җыелган яшьләребез, репертуарыбыз, бүгенге көнне инде Шекспирга хәтле барып җиткәч, театр инде зур дәрәҗәдә дигән сүз. Әле без Шекспирның Макбетын, сезгә шушы көннәрдә Чыңгыз Айтматовның Җәмиләсен, Зиннур Хөсниярның Кайту дигән мелодрамасын күзәтәчәкбез. Әле аларны сез менә шул ковид аркасында күрми калды. Инде бүген шушы федераль программаның унберенче спектакле, бездә унбер спектакль булды безнең театрда, данлыклы Тинчуринның, Кәрим Тинчуринның Казан сөлгесе дигән музыкаль комедиясен сезгә тәкъдим итәм. Минем сезгә нәрсә әйтәсе килә? Театр тамашачы булганда гына яши. Театр артистлар булганда гына яши. Менә шушы бер генә шушындый авыр вакытларда театрыбызны сакласак иде, артистларыбызны сакласак иде. Театрга тамашачы килә икән, театр яшәячәк. Онытмагыз бер вакытта. Ә инде килеп һәрвакыт шулай залларны тутырып, безнең спектакльләрне алкышлаганыгыз өчен, безне, мине хөрмәтләгәнегез өчен, артистларыбызны яраткан өчен сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Чынлап та бик күп еллар эшләнде. Бик авырлыклы еллар булды, җиңүле еллар булды. Без аның һәрберсен үткәреп җибәрдек. Һәм инде бүгенге көне театрыбыз югары дәрәҗәдәге профессиональ коллектив булып үсеп җитте. Бүгенге көне мировой классиклардан алганда да бу бер генә татар театрында да юк, мин моны мактанып әйтмим. Һәм шушы спектакльләрне саклап, аңа бәя биреп, артистларыбызны алып алкышларга күмеп яшәргә язсын иде сезгә бергәләп. Инде килгән энекәш дип инде мин аңа кичәдә Сез безнең җегет, сиңа бик зур уңышлар, менә шушы тай күрмичә генә Сабир абыебызның сызган юлын, артистларыбызның хөрмәтенә, Яшьләребезне хөрмәт, олыларны, тамашачыларны яратып яшәсәгез, гомерегез озын булыр, эшләү гомерегез дә озын булыр. Чын күңелдән әйтәм, уңышлар! Борчылып, Җитмәгән җирләрендә көенеп торырмын. Шуңа күрә безнең илгә кызырлык китермичә, менә шушы яраткан тамашачыларыбызга кызырлык китермичә яшәргә язсын. Туган җирем якын, әнием монда, бер дигән район хуҗалары, мин җиде глава белән җәмәгать эшләдем. Биш министр белән эшләдем. Һәрберсе белән тату булдым, һәрберсе белән эшли белдем, бәяләнә дә белдем һәм аларга бик зур рәхмәт белдерәм.

Җитәкче ролендә шушы сәхнәдә басып торам. Әлбәттә инде, мин яшь кешегә, яшь специалистка бу бик дулкынландыргыч мизгел. Ну, шуңа да икенче көн булуына карамастан да, килеп керү белән ишектән мондагы атмосфера, мондагы аура үземне үземә бик якын тоелды. Үзем шушы якташ, як егете булганганны Сезнең театрны бәләкәй чактан ук карап үскәнгәме, шундый үзебезнең атмосферабыз бар. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә, әлбәттә, Галимша Кылычка. Кичә инде егетләр район җитәкчелеге, коллектив, бөтен йөзгә якын кеше, коллектив җыелып, күз яшьләре белән Галимша Кылычны матур иттереп кичә ялга озаттык. Иң кадерлесе, иң сөенечле мизгелләр шулдыр, чөнки 28-29 ел эшләп, районга гына түгел, республика гына түгел, ил күләмендә шушы бәләкәй район шундый дәрәҗәле районның үз дәүләт театрын шундый биек нокталарга күтәрү, ул сезнең генә эшегез. Чыннан да, авыр моментла, 90 нчы елларда, Һәрбер әйберләр үтергән һәрбер басмаларны коллектив кына бергә-бергә сезгә үтергә язган. Әле бүген без кергәндә монда театрның ветераннары да күп, алар утыралар менә алгы рәтләрдә. Алар барысы да сезнең белән бергә эшләгәннәр, барысы да сезнең хакта иң яхшы уйларда гына. Равил Шәяхович, сез төзегән, сез күтәргән дәрәҗәдә тоту, яшь специалистка бу планканы тоту, беренчедән, бик

Шушы бинада чәчәк ясап, һәрбер әйберне булдырып, иттереп сыман матур иттереп ялга китерүегез, бу бик зур һәм кеше кенә дорогого стоит. Шуңа күрә кызганыч һәм бу сезгә исәнлек саулык. Бүгенге көндә инде ул иң актуаль теләкләрнең берсе. Үзегез, гаиләгез, якыннарыгыз сау сәламәт булсыннар. Ә без инде безгә, шәхсән миңа,

Сез Татарстан күләмендә ил күләмендә бөтен мактау исемнәрен алып бетергән кеше, алып бетергән шәхес, шуңа күрә инде шушы коллективыбыз исеменнән, барлык артистлар, персонал исеменнән шушы символик бүләкне сезгә тапшырырга рөхсәт
Кайчандыр озак еллар эшләп, алар сау сәламәт, тагы да югарырак үрләргә мендереп, Миндәлә театры. Шушы тамашачылар, шушы артистлар белән эшләргә язып, Һәм моннан да зуррак түбәдә җыр ясыйсы.
Әйе, чыннан да, безнең театр бик бәхетле. Безнең театрда гади гына директорлар булмады. Алар һичшиксез олы шәхесләр булдылар. Әйтик, театрыбызны нигез салучы Сабир абый, Анатолий Степанович, Муламур Хамзыч һәм инде шул плеяданы дәвам итте безнең егерме сигез ел идарә итте безнең белән Роберт Шәркулов. Ул, чыннан да, авыр, авыр кеше. Ул кеше белән, кеше күңеле белән эш итү. Хәр көнен, хәр төнен. Җырламаган төннәрен хәррефен сезнең сезгә шуның өчен, шуны йөрәгегезне, күңелегезне биргән өчен бөтен коллектив исеменнән сезгә рәхмәт әйтәбез. Бүген моңсу да, ниһаять, ләкин безнең әле бүген бит инде яңа сезон ачабыз, яңа спектакль күрсәтәбез һәм инде яңа. Директорны каршы алабыз. Илнур Зуфарович, киләчәклек сүзләр күп булыр алда. Планнар, өметләр сезгә бик күп баглыйбыз, өмет итәбез. Ә шул планнарны, өметләрне инде тормышка ашырырга бергә насыйп булсын. Без коллектив белән һәрчак сезне поддержать итәбез.

Татарстан җыры белән башлап җибәрү очраклы түгел. Быел Татар автономияле республикасы төзелүгә 100 ел
Бу бик күп үзгәрешләр, яңарышлар, күңел тетрәндергеч вакыйгалар, халык яшәеше өчен тудырылган ачышлар сыйган шушы бер гасырга Минзәлә театры да үзенең лаеклы өлешен кертте. Республика төзелеп унбиш ел да үтмәгән чорда халыкның милли үзаңын күтәрү, телне саклау, милләтне үстерү максатыннан, Татнаркомпрос указы белән 1935 нче елда Минзәлә колхоз-совхоз театрын оештыру турында карар кабул ителә. Театр, үзенә йөкләгән бу зур максатны озын иҗат юлында маяк итеп тотты, илдә барган вакыйгаларның уртасында кайнады. Бөтен Җир шары өстенә афәт булып килгән Бөек Ватан сугышына Минзәлә театры үзенең лачындай егерме алты улын бирде. Аларның ундүрте яу кырында башын салды. Быел Бөек Җиңүгә 75 ел.

Казан сөлгесе музыкаль комедиясен сәхнәләштерде. Спектакльнең режиссеры, Башкортстаннан Зиннур Сөләйманов, рәссамы, Мәскәүдән Зилия Кончурина, көйләрне Уфадан Илшат Яхин язды, биюләрне Башкортстанның атказанган артисты Чулпан Аскарова куйды.
Әй халкым, кул чаптым. Көч бирдең, канатым ялкында көйгәндә. Эй, сәхнәм, син минем язмышым, мәңгелек тылсым син, эй, сәхнәм! Хөрмәтле тамашачылар! Без сезнең белән очрашуыбызга чиксез шатбыз! Барыгызга да саулык сәламәтлек телибез һәм сезгә яңа иҗат җимешебезне тәкъдим итәбез. Кәрим Тинчурин, Казан сөлгесе. Рәхмием.